Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Serata tajba minn ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lill-attur Peter Galea. Aktar kmieni din is-sena lil Peter rajnieh jagħmel biċċa xogħol impekkabbli meta kien protagonista fil-produzzjoni teatrali Drago, produzzjoni teatrali li kienet ibbażata fuq il-ħajja taċ-champion tal-isnooker Tony Drago. Xi ħaġa interessanti dwar Peter hija li jibda l-ġurnata tiegħu, sajf u xitwa b'shower kiesħa u jeqpa' jgħum fil-baħar kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa. Llejla rrid niskopri minn meta bdiet din id-drawwa u għalfejn iżomm din id-drawwa Peter. Niltaqgħu ma' Peter minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommi ma, nutrienti u konvenjenti.

Nilqakom għal Prime Time illum jinżel uffiċjalment is-separju fuq ix-xahar ta' Novembru, għada jibda Diċembru u uffiċjalment jibda l-istaġun tal-Milied għax għada nibdew niftħu l-bibien iż-żgħar tal-kalendarju tal-Avvent. Niftakar li meta kont żgħir dejjem kont niftaħ iktar milli bieba jew tnejn kuljum u mbagħad fl-aħħar tax-xahar kont ninqabad li niftaħ ħafna bibien f'daqqa. Illejla, il-mistieden tiegħi l-attur Peter Galea. Serata t-tajba, Pete, kif int? All right, tajjeb, grazzi.
Grazzi għalli ċettajt l-istedina tiegħi, tista' takkomoda ruħek. Pete, għada jibda l-aħħar xar tas-sena. Ma nafx hekk taqbilx miegħi, dis-sena taret. Dis-sena verament taret, kienet mimlija ħafna affarijiet u. Eh, Imma l-mama tiegħi taf xtejt, Pete, il-mama tiegħi tgħid li żmien ma jgħaddix meta tkun inkwetat.
Vera, eh, ġifieri meta tkun biżi u jkollok ħafna affarijiet x'tagħmel itir, Wara li għamilna sena u nofs sentejn vera kwieti, issa din is-sena qisha l-ħajja reġgħet ġiet lura. Eħe, wara l-pandemija u hekk, għarrien qisna ġejjin lura għan-normal. Kellna bżonn.
Kellna bżonnha żgur. Pete, għandi bżonn id-dettalji biex inkompli mat-tradizzjoni ta' Prime Time. Biex nirreġistrak, isem u kunjom? Peter Galea.
Peter
Galea. Data tat-twelid?
Novembru 22. Ii, mela l-ġimgħa li għaddiet iċċelebrajt. Ejju, ejju, ejju, għa kelli.
Liema sena?
Fin-1964. 1964. Dalwaqt dehra l-50, Pete. Għal 50. Le, qed nikkalkula ħażin, għaddejt ħażin. Ħażin, ħażin. Qed tgħix il-ħamsinijat. Il-ħamsinijat. Qed tgħix il-ħamsinijat.
Fl-aħħar tagħhom.
Fl-aħħar tagħhom.
Tnejn oħra u. Però isma' fifties are the new forties jgħidu. Jiena naħseb dan l-aħjar żmien ta' ħajti li qed inħossni. Mela taqbel magħhom min jgħid fifties are the new forties? Definitely. Fejn inti mwieled, Pete?
Jiena twilidt l-Imtarfa. L-Imtarfa, residenti. Issa bħalissa qed noqgħod il-Fgura. Fgura.
Professjoni?
Attur. Attur.
Pete, Marzu li għadda rajnik tagħmel biċċa xogħol impekkabbli meta kont protagonista fil-produzzjoni Drago. Produzzjoni li kienet ibbażata kompletament fuq il-ħajja taċ-champion tal-isnooker Tony Drago. Ma kinitx produzzjoni teatrali konvenzjonali, mhux is-soltu teatru. Le.
Differenti ħafna.
Kienet għamilnieha ġo każin tal-banda ta' La Vallette, il-Belt, fejn is-soltu jilagħbu s-snookers. Kellhom ineħħu ż-żewġ snookers il-kbar li kellhom, jagħmlu wieħed fin-nofs u joħolqu seatings fuq kull naħa. Jiġifieri eħe, mhux soltu. Fil-produzzjoni bħala attur hemmhekk lilek biss rajna. Iwa, jiena kont l-unika attur. L-iskript kemm kien twil? Minn għalija kellu xi sittin paġna, jiġifieri b'kollox il-performance kienet siegħa u xi fifteen minutes. Meta wasal l-iskript f'idejk? Sittin paġna? Trid titgħallimhom kollha bl-amment? X'kien l-ewwel ħsieb li għadda minn rasek? Fi tliet ġimgħat?
Mhux. Ridt insabbat rasi mal-ħajt. Għax għad kif jista' jkun. Imma bejn id-direzzjoni ta' Shawn Buhagiar u bejn il-persistenza tiegħi nnifsi li ridt nagħmel prestazzjoni tajba, Minn filgħodu sa flaxija naħdem fuqha. Pete, biex interpretajt lil Tony Drago, biex ovvjament stajt tagħmel il-mannerisms tiegħu, titkellem bħalu, x'tattika użajt? Kif irnexxilek tistudjah? Iltqajt miegħu, l-ewwel nett, fil-Snooker Academy il-Ħamrun. U lgħabt ftit snooker hemmhekk u tani ftit tips. Għax bonus, tajjeb li ngħidu li bonus Għalik kienet li inti vera tilgħab l-isnooker? Eħe, minn dejjem nilgħab il-billiards u naqra snooker, imma qatt ma kont xi wieħed Nilgħab ġo turnament żgħir ġewwa ġewwa l-Mosta, il-Horseshoe, u imma l-livell tiegħi m'għandux x'jaqsam, jiġifieri jekk Tony Drago qiegħed hawn jiena hawn hawn isfel. Imma dak ix-xahar li għamilt nipprattika biex nagħmel dik il-performance, ikolli ngħid illi l-livell tiegħi tela'. Għax naħseb l-ispirtu ta' Tony daħal fija jiena. Pete, suġġett kemxejn differenti ħa nirkbu t-time machine u mmorru lura fit-tfulija tiegħek. Hekk kif tiddeskriviha t-tfulija?
Naħseb jiena t-tfulija tiegħi kienet waħda ferrieħa, dejjem Niġri, għandi memorja sabiħa kull nhar ta' Ħadd konna noħorġu mal-familja u dejjem niġru fil-kampanja jew meta jkun is-sajf dejjem immorru l-baħar.
Għamiltu xi żmien tgħixu l-Ingilterra, le meta kont tfal imma Pete? Missieri kien fl-Air Force u meta l-gvern l-Ingliżi qalhom biex jitilqu kellna biex missieri jieħu l-pensjoni kellna mmorru l-Ingilterra biex ngħixu hemm allura. Kemm kellek żmien Pete?
Kelli tnax-il sena, allura l-maġġoranza, kważi l-sekondarja kollha għamiltha l-iskola hemmhekk. Kif kont ħadt tal-aħbar?
Ta' tnax-il sena, isma', irridu nippakjaw ħa nitilqu l-Ingilterra. Kont eċitat u kont xi avventura u kienet għalija, jiġifieri anke l-fatt li ħa nara pajjiż ieħor, kif illandjajna Naraw l-ewwel darba s-snow, eċitament kbir. U mbagħad meta mort tgħix Kalifornja, kont mill-Ingilterra mort jew kont ġejt lura Malta u rġajt laqt? Le, le, mbagħad ġejt lura ta' sittax mill-Ingilterra u qisu tmien snin wara mbagħad tlajt l-Amerika. Meta mort LA, Los Angeles, inti kont diġà involut fit-teatru mort tkompli tistudja?
Le, ta', le. Le?
Jiena just ridt immur nesperjenza Pajjiż ġdid, kultura ġdida, mentalità forsi ġdida u just tlaqt, tlajt ma' ħabib tiegħi ma' u mal-boss tiegħi dak iż-żmien. Hu tela' l-holiday u mbagħad jiena bqajt hemm. Bqajt hemmhekk. Kif tiddeskrivi Los Angeles tas-snin disgħin?
L-esperjenza tiegħi kienet sabiħa ħafna. Barra li huwa post sabiħ, hemm tara minn kollox, għandek beaches kbar, kont immur skiing, kont immur fil-lakes u mountains u jiġifieri post sabiħ immens. Imma l-iktar il-mentalità laqtitni ħafna, għax peress li huwa post kbir u nisħ minn kull pajjiż, il-kultura hija vasta. Rari kont niltaqa' ma' xi ħadd minn Los Angeles proprja. Allura naħseb meta tkun ġo city li jkollha ħafna nies differenti, il-mentalità qisha tkun iktar miftuħa u jkun hemm iktar tolleranza u dawn l-affarijiet.

Pete, tirrakkonta kif it-teatru lilek għenek biex issir taf iktar lilek innifsek u tiskopri iktar lilek innifsek. Hekk hu, meta tlajt jien ma kellix l-intenzjoni li naqbad l-acting, imma peress li hemmhekk tiltaqa' ma' ħafna actors, xi ħadd qalli, qalli ej hemm audition biex nagħmlu play. U mort jiena u tawni parti. Kienet teatru żgħir, forsi jieħu 50 ruħ. Imma għamilt l-ewwel play tiegħi kif tlajt, kont għamiltha ta' terrorist. U ma nkunx qed ngħid ħażin jekk ngħid li t-tnax-il sena li għamilt Los Angeles, għamilt tnax-il sena tistudja mbagħad it-teatru. Ija, jiġifieri dawk it-tnax-il sena kważi kull ġimgħa jew darbtejn fil-ġimgħa Kont immur ġo klassi u nitgħallem l-acting. Però l-acting, barra mill-acting kont qed niskopri lili nnifsi għax naħseb jiena bħala bniedem kont daqsxejn magħluq fija nnifsi u dejjem ridt niskopri min jiena u niftaħ iktar l-orizzonti tiegħi. Pete, fost il-ħafna xogħol tiegħek rajnik fil-music video ta' waħda mill-bands favoriti tiegħi, Red Electric. Ejja.
Ħadt pjaċir nagħmlu dak il-music video u tajjeb ngħid ukoll li tliet snin ilu fit-2019 kelli aċċident bil-mutur u għamilt tnax-il ġimgħa bil-kast għax ksirt l-għaksa. U kif dik il-ġurnata li mort l-isptar biex ineħħuli l-kast, kienet dik il-ġurnata li għamilt dak il-music Jiġifieri, speċi nistgħu nqisuh bħala ċelebrazzjoni li għaddilek kollox u erġajt lura n-normal. Eh, kont għadni bil-krozzi, kont għadni ma nistax nimxi sew. Jiġifieri l-krozzi tfajthom mal-ġenb u kelli nagħmel dawk il-movimenti li taraw fil-music video. Pete, rajt intervista minn tiegħek u inti għedt li sajf u xitwa tibda l-ġurnata tiegħek b'xawer kiesaħ. Meta bdiet di drawwa? Ehm, dawwar għal accident, irrid Iffukajt fuq innifsi biex nimpruvja lili nnifsi iktar milli kont qabel u narġa' ħajti back on track. U kont qed nara dan l-Olandiż jismu Wim Hof, jgħidulu l-Iceman, u beda jgħid kemm hu importanti li l-immune sista tkun b'saħħi, l-immune system tkun b'saħħitha u jekk tieħu dawn il-cold showers jew ice baths tgħinek, jirnexxilek. U bdejt nieħu l-cold showers. Kemm fix-xitwa u hekk, jiġifieri sa dalgħodu għadni kemm ħadt wieħed. Inkun onest miegħek, jiena bdejt imma ma rnexxilix inżommha.
Jien bdejt imma ma rnexxilix inżommha, mbagħad issa kif jaqbad jiksaħ. Kif jaqbad jiksaħ ma jirnexxilix, speċjalment ix-shower ta' filgħodu, għalija impossibbli biex nieħdu kiesaħ. Waħda mill-affarijiet li għamilt biex inkun nista' nissaportih l-ilma kiesaħ, naqbad song ta' tliet minuti għax nittajmja Kemm ħa nagħmel taħt l-ilma kiesaħ għax ovvjament mhux se tagħmel ħafna imma ngħid jekk nagħmel inkanta song waqt li qed ninħaseb l-ilma kiesaħ tneħħi l-ħsibijiet minn fuq kemm hu kiesaħ l-ilma għax qed tiffoka fuq il-lyrics tas-song kif kantata. L-importanti ma taqbadx Bohemian Rhapsody għax dik ma tispiċċa qatt. Dik ma tispiċċa qatt le. Però Pete inti teqpa' anki tow mhux vera sajf u xitwa? Ejwa ejwa għandi ħbieb tiegħi nagħmlu mezz biex almenu darbtejn fix-xahar immorru, ġifieri li jinkludi Jannar, Frar, Marzu, ix-xahriet l-ilma jkun xi fourteen degrees. Bħalissa għadu ma kesaħx kesaħx l-ilma. Le, le, bħalissa l-isbaħ temperatura. U mbagħad kif jaqbeż il-Milied, kif jgħaddu l-festi jaqbad jifriska. Naħseb f'Jannar jibda jiksaħ naqra. Hemmhekk il-veru sfida mbagħad. Ejja, ejja. Pete, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, vera ħadt gost nitkellem miegħek u vera ħadt gost li sirt nafek iktar u żgur li t-telespettaturi ħadu gost daqsi. Għandi ftit rigali żgħar għalik biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi. Ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita Bacon għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' bacon, taf kif malli kelli żejjed il-palat, kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles għalik għandna xemgħa biex iżżidna atmosfera romantika d-dar u timla kullimkien riħa vera tfuħ. Kif ukoll grazzi għal Yogiti, Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti biex telaq il-ġurnata bl-iktar mod rilassanti u b'togħma vera tajba. Grazzi u l-lejl it-tajjeb. Grazzi u. Lilkom it-telespettaturi, ħa ngħidilkom biex tiqfgħu miegħi għax ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nilgħabu kontra 30 sekonda però qabel infakkarkom li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma intom biex tipparteċipaw tridu tieħdu ritratt bħalissa meta jibda jidher filmat fuq l-iscreen tagħkom tas-soap op Friski u Mimha, tridu tieħdu ritratt tat-television u tibagħtuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibagħtuli grazzi għal Omm Mimha jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna r-ritratt tagħkom. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nilagħbu kontra 30 sekonda ibqgħu hemmhekk. Nilqakom lura għal Prime Time in-nutar kemm hu kattiv qed jgħidli li m'għandniex ċans nilagħbu kontra 30 sekonda però tinkwitawx. Dalwaqt jibda l-weekend, insomma għadna għal bogħod mill-weekend għax għadna f'nofs il-ġimgħa imma ejja ejja nkunu pożittivi li dalwaqt jibda l-weekend u fil-weekend is-Sibt u l-Ħadd dejjem nilagħbu kontra 30 sekonda. Irreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom fuq in-numru 50612100. Qabel ma nħallikom infakkarkom li jekk tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi illum Owen Bonnici Dott TV, Ħa ssibu kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien mal-Benessere Spa. Ċans tagħkom li terbħu ftit trattamenti. Grazzi għal Benessere Spa tistgħu tmorru hemmhekk tirrilassaw kif ukoll trattamenti ta' sbuħija. Grazzi għal Benessere. Mhux idea ħażina f'dan iż-żmien tal-festi ssib naqra ħin għalik innifsek u tmur tirrilassa. Għalhekk ipparteċipa f'din il-kompetizzjoni. Tini risposta għal dik id-domanda li poġġejtlek u jekk jekk ir-risposta tkun tajba tkun qiegħed fiċ-ċans li inti tkun rebbieħ. Ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ illejla u nagħmlu appuntament għal nagħmlu l-appuntament tagħna għal għada fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija. Għada, il-mistiedna tiegħi m'hija ħadd ħlief Alison White, 'il fuq minn 50 sena karriera fid-dinja tal-ispettaklu. Niltaqgħu m'Alison għada. Saħħa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's fjor di vita.